U catalettu 'i San Micienzu. L'annata chi mi nn'acchianai a Bergamu, rissi Vicenzu, m'assignaru na nun paisi ri muntagna chi si chiama Ardesiu. Stu riscursu iu avi na quarantina d'anni, cchiù e no menu ri na quarantina d'anni. Ma signara Ardesiu e iu abbitava ddà. Abbitava ddà ma ri travagghiari travagghiava a Piazzolu. Piazzolu a beni ad essiri na frazioni ri Ardesiu, na frazioni ri cocchi ducentucinquanta, tricentu abbitanti. Ri Ardesiu a Piazzolu c'è nu bonu quartu d'ura vinti minuti strata. A peri sintenni tutta ammuntata. Cchiù 'n susu ri u piazzolu c'è n'auda frazzioni ri Ardesiu, cchiù nica ancora, chi si chiama Avi. Ri piazzolu p'acchianara Avi c'è cchiù e no menu ri n'auda menz'ura e strata. Strata accussì aggiacata, trazzera comu dicimu nui. Tutta ammuntata. Ddocu su' tutti muntagni, muntagni auti, listi, costi. Tantu a Piazzolu, tantu a Avi, cc'è 'na chiasuzza, 'na, 'na chisuzza nica nica. 'na chisuzza, chi vuogghiu diri, comu chidda d'a Matri Tagliavia.

Apui chiddi di Piazzolu propriu su 'mpununu a testa ammuntata e ciu portanu a Avi. L'annu ruoppu, chiddi di Avi, ruoppu chi ci fa 'na festa a iddi, su 'mpununu a testa a Pinninu e ciu portanu a Piazzolu. Comu i uocchi di Firricuccu! dissi Pippinu ridiennu. Vi la riurdati u uocchi di Firricuccu? Quannu eramu nicchi faciumu u uocchi di Firricuccu.

Cirava tante zicchittati quantu s'avia stabbilutu, pi ogni zicchittata ri na du scuorpu a du matu avia satari armenu na cicchita. E duoppu lestu lestu ricia, ti lu vinnu a firricuccu, ti lu vinnu pi susera, siddu mori na li to manu ti carricu comu un biddanu e passava u scuorpu o cumpagnu c'avia ri latu. Si facia sempri a passamanu, finu a quannu ddu scuorpu si stutava nnê manu ri unu. Chiddu chi nun facia a tiempu ri darici tutti i zicchittati chi s'avina stabbilutu o ri diri ddi parole, avia a fari a pinitenza e vappè a ru pignu. Ca è 'na cosa ri chissi, arripigliau Vincenzu. Nannata, comu vi stava ricennu, comu fui, comu non fui, chiddi ri avi cunfrinti finiru ri fari 'a festa, si 'mpuniru a stu santu Roccu a testa a pinninu. Ssa vara de Santo Rocco è cumminata co Santo e mittuta a ditta e gli è tinuta ca sutta i pieri ru Santo c'è nu mpiernu ri firru. Ssa ota chi vi ricu io, si fui ca eranu tutti 'ngallaria pa festa, si fui ca eranu vivutizzi, cuomu chisti pigghiaru u pinninu, strangulia ri cca, strangulia ri dda, du pirnu si rumpiu e Santo Rocco pigghiau u pinninu.

Nn'arruzzuliastu a Santu Roccu nnu vadduni, 'a curpa è vostra, erivu tutti mmiriachi! Chi nni cannacchi ci facinu chiddi, nun è veru nenti, nua di curpa nun nn'avimu, fui ca 'u piernu era arruggiunutu! Basta sta zoria rurau pi tant'anni. E sugnu cunvintu ca ancora rura. Ora ci ristiru chiddi ri Piazzolo, a Santu Rocco nu cunzamu a spisi nuostri, ma però nun vuramu cchiue. Nu tinimu ccà e siddu vuliti virri ati a veniri ccà, ni nue. Nsumma, ci fui na sciarra ca pi nun siriri nun arrivari i manu. Ca si ci mittiu pu mienzu u sinnicu, si ci mittiu pu mienzu l'arcipreti. All'urtimu u vescu u viscuvu ri Bergamo i mannà a chiamari a tutti ru partiti. Ci metti una bona palora a iddu. Chiddi ri Avi cunzaru a vara spisi ri iddi e i cosi turnaru comu prima. Turnaru co santu sutinu a riri nannu unu, l'unu e a festa ci fannu puru e la iddi e l'annu duoppu ci fannu l'autra. Insomma comu prima. Turnaru comu prima, ma però 'ntra iddi l'abbitanti ri Avi e chiddi ri Piazzoli arristaru annascati. Arristaru annascati ogni tantu e puru spissu, pi nenti e pi nuddu si rinfaccianu u fattu ri Santu Roccu e attacchinu Turilla. Ah, ca 'n fattu ri chissi, senza iri luntanu, ri ssi Pippinu nna succiriu cca propriu, a Mistretta, p'u fattu ri Cataletti San Micienzu. E i tiempi, iu parlu pi sentutu riri, ogni chiesa ri Mistretta dici ca avia u so mistierio. E chistu puru ora, rissi Vicienzu. Si, arripigliau Pippinu, ma iu parlu ri tiempi antichi. Santa Nicola avia a Giura e u Signuri a l'uertu, San Giuanni avia u Signuri sutta a cruci e u Signuri a culonna, u Rusariu avia a Dulurata, U Carminu avi o Signuri 'n cruci ancora vivu, u Priatore avi o Signuri 'n cruci però muortu, Santa Catarina avi o ciaomu, ma chistu di Santa Catarina vinni duoppu, prima niscianu a chiddu di Santa Maria, senza vara, si ntendi, a vara chi ci ficiru ora. San Micinza vi o Cataletto e tutti sti mistieri pa pricissioni ro Vinniri Santu faciunu un ricon un ricuoncolo o solitu nno chiannu ri San Giuanni. Na sira cuomu a pricissioni s'arricampau e tutti sti mistieri tornaru nno chiannu i San Giuanni Ca c'è un affari a benedizioni scarrica a chiovere. Va beni nu scarricuni d'acqua che genti s'abbarruiru. Comu facimu, comu facimu. Franca ci vinni, a tutti di mistieri infilaru da propriu. 'na chiesa ri San Giuanni. Infilaru 'na chiesa ri San Giuanni, ci ficiru a binirizioni. Appena mustravu ri scampari, a unu a unu a ddi mistieri inisceru a riri e accuminciaru a purtarisilla ognarunu 'nna so chiesa. Adduluratasa purtaru 'o rusariu U ciaomu su purtara a Santa Catarina, a giura su purtara a Santa Nicola, insomma a unu a unu e io non ne sciennu e nasciu mentri scarricà a chioviri arrieri. L'acqua Diu mi nni scanza dici ca aittava cu l'utri. Chiddi di San Micienzu ca s'avinu a purtari u catalettu nna so chiesa si taliaru nna facci l'unu cu l'audu e.

L'annu ruoppu u catalettu scanci ri nesciri ri San Micienzu, nisciu ri San Ciuannu. Si annu ca nisciu ri San Ciuannu, quannu a prucissioni s'arricampau e tutti ddi misciri eranu ddà, a finuta ra binirezioni lieni lieni, u catalettu u tracira ri ra San Ciuannu. L'annu appriessu a stissa cosa. A picca a picca addivintau coca derettu scanci ri nesciri ri San Vicienzu e di essiri a San Vicienzu arristau a San Ciuanni e niscìa ri San Ciuanni. A un certu puntu chiddi ra confratìa ri San Ciuanni pinsaru dici Oramai nun ciuramu cchiui, nu tinimu ccà e basta. E passaru anni. Passaru na ottantina d'anni e forsi cchiui. Chiddi di San Micenzu nun li ricamaru cchiui e u catalettu arristau a San Ciuanni. Ruoppu tuttu ddu tiempu, chiddi d'a confratia di San Micenzu

Ni viniti a diri ch'è vuostru? No, vu putiti scurdari! Appoi, comu si dici, tintu cu perdi pi jiri circannu. No, oramai nun muramu cchiue! Putiti diri chiddu chi vuliti, ci dicìanu chiddi di San Micienzu, ma no adda avimi i carti! Avimi i documenti cu cataletti nuostru!

Nannu, quannu a pricissioni ru Venniri Santu arrivau nno tunna chiazza, chiddi ra confratia ri San Vicinzu cu catalittu nfuniunu iddi, s'appattaru e scanci ri scinniri pi San Ciuanni trarru Latinu e addizzaru pi San Vicinzu. Comu chisti addizzaru pi San Vicinzu, chiddi ri San Ciuanni assarparu. Assarparu, chiamaru puri Carrabunira,

e passà ancora tiempu. Nuornu unu ra confratia ri San Micienzu, ncertu Sarinu affirenti, riunio a l'autri confratelli e ci fa, Ma picchì nuaddi nun amaraviri nu mistieru comu l'hannu tutti l'autri? Possibili mai ca mi essiri cchiù scalculati ri tutti e diri cu Catalettu è nuostru? Carta canta, i documenti dicinu chi è nuostru. E nuostru iddi ni l'hannu a dari. Non si nni parla propriu, ci arrispunniru chiddi arrieri chiddi di San Giuanni. Ormai hanu passatu tant'anni e u dirittu di proprietà passà a nuauddi. E ddu ca attaccaru Raogghia e Lite e i Lite ncarmaru arrieri buoni pi buoni. Chisti pi na manu avìunu raggiuni, chiddi avìunu puru raggiuni, basta si cci mittìu pumisu, genti pumisu. Talei, lassati perdiri, lu atu a vessazioni. Patri Sciacca, ca tannu iddu era iddu u vici di l'arcipreti,

Talè Sarinu, Si hannu ca nna pricissioni ru Venniri a Santu cci manca nu mmistieriu, ca cci manca ddi pusizzioni, cu mmenu cu facimu? Nni spartimu i spisi, facimu a ddi pusizzioni e e vatiniti uaudda a San Micienzu siri ca puru uaddha aviti u vostru mistieriu. Chi c'entra, ci arrispunniu Sarinu Offerenti, picchì nn'amu a fari n'audu, si datu ca nuaudu u nostru mistieri l'avimu. Nun c'era viersu ri putiri spirugghiari dda matassa. Patri Savoca, l'arcipreti ra Motta, ca sapia u riscursu, si ci mittiu pu mienzu puru iddu e ci fa, Commenica faciti n'audu catalettu.

Cci scippatu Signuri muortu, che tuttu piezzi piezzi, renni a stu crucifissu viecchiu e vi faciti n'autru catalettu. Mai, comu puru chissu, chiddi d'a Confratia di San Vicenzu non eranu raccuordi. Com'è di re. Chiddi di San Giuanni ci rettiru l'incarricu a Furiuni ca era mastru fallignami finu quantu facia na vara comu a chidda ru Catalettu viecchiu e a Peppinu Lupu ci rettiru l'incaricu di ri s'arriscotiri i piezzi di ddu Cristu muortu ra motta pi fari u catalettu comu a chiddu precisu chi c'era a San Giuanni. Pippinu Lupu e Furiuni stissu cu 'a machina d'a buon'arma di Vicenzinu Farfantellu, vi l'arricurdati a Vicenzinu Farfantellu, chiddu strurusu chi facia viaggi cu 'a machina? Insomma chisti partiru p'â motta, scipparu ddu Cristu muortu ch'era tuttu piezzi piezzi rinne dda cruci tutta camuluta, 'u 'nfilaru 'nno cofinu d'a machina e si nni turnaru pi Mistretta. Se nni turnaru pi Mirsetta e ri Aulu a falla, quannu arrivaru ccà ô biu ra motta cc'era a battuglia ri Carrabbunera. Alt. Documenta. Chi portati? A unu muortu cci rispunniu Vicinzinu Farfantellu ri pi bbuffuniari. Iapriti il cofinu, cci dissuru ri Carrabbunera. Vincenzinu Farfantellu sci apri ia scennia e apri u cofanu ra machina. Cuomu chiddi vitturu di am e di verazza arrisagliaru. Pi na manu arrisagliaru, pi nauta manu si mittieru a ridiri puru iddi e finiu. Finiu. Chisti arrivaru a Mistretta. Pippinu Lupu 'ngumau. di ami, di virazza, di testi ca vinu purtatu ra motta, ingumau buoni pi buoni, a ddu Cristu chi fici l'allividdau, scartavi trau tuttu, l'addipinciu a rira, nastru mentri furiuni spiddìu avara e u mittiru nda intra. Chistu nuovu, però, siannu ca non era cunzaratu, non potia stari nna na chiesa. Non potia stari nna na chiesa e mancu potia nesciri nna prucissioni ru Venniri a Santu. Cci vulia u Viscuvu. Cci vulia u Viscuvu c'avia a cunzarari a chistu nuovu e avia a scunzarari a chiddu viecchiu.

Vuauddu facistu e vuauddu vu tiniti, ci rissi Sarinu affirenti a Pippinu Lupu, ravanti o viscu. Nuauddu vulimu o nuostru, chi è puru cunzaratu. Ma chistu chi fici mora cunsisti chi è nuovu, ci facinu chiddu di San Ciuanni.

Ri cunzarari stu catalettu nuovu e di cunzinnaricillu a chiddi ri San Micienzu. I a diciriu puru ca chiddu ri San Micienzu arristau ca chiddu viecchiu arristau a San Ciuanni a peri fermu senza nesciri cchiù e. Pi cui u catalettu chi c'è a San Micienzu e chi nesci pu Venni re Santu è chiddu chi ficiru Pippinu Lupu e Furiuni Cu i piezzi di chiddu di patri Savoca ca era chiddu mortu ca era a mota. Chiddu viecchiu mmeci u mittiera a peri fermu a San Giovanni e nun nisciu cchiui. O pigliaricci nterra Biliu, rissi Carmelu ca avia ascutatu tuttu u discursu, chiddu nuovu, chiddu viecchiu, chiddu sanu, chiddu camulutu e c'era bisognu di fari tutti ssopri. Abbastava chi si mittianu raccordi e facianu nannulunu comu fanu chiddi di Piazzolo e chiddi di Avi. Comu dici Vicienzu, e ca, comu si dici, tanti testi, tanti mazzi.